Зәлә апамна план бирергә килдегез. Сез инде елда безнең активлардан. Ел саен катнашасыз бу бу чарада. Әйе.
Мөмкинлек булган саен киләбез. Аллага шөкер. Менә минем беренче группа отрицательный план. Миңа инде почетный донор булырга дип тә ниткәннәр иде. Мин әйтәм, аның хәтле бирә алмам дигән идем. Аллага шөкер, биреп барам әле. Безнең Кифая апа менә 15 нче тапкыр бирәм ди, шулай? Әйе, 15 Минеке дә шул чамадыр инде. Райондашларыбызга алга таба нинди теләкләрегез бар? Менә мөмкинчелекләре булса, сәламәтлекләре әйбәт булса, бирергә тырышсыннар канны.
Чөнки менә сез биргән кан ул кемгәдер кирәк, бик кирәк. Әйе, бик ярдәм итә. Сезгә иң беренче чиратта бик зур рәхмәт әйтәсе килә, шушында шулай итеп зурлап килеп, канга мохтаҗ райондашларыбызга, республикада яшәүчеләребезгә үзегездән шушындый саллы өлеш керткәнегез өчен сау-сәламәт булыгыз. Рәхмәт.
Сез белән таныштырып китсәгез иде, иң беренче.
Ринат, исемем. Теләчедә тудым, теләчедә яшим.
Менә э, бүген бит инде донор көне. Э, иң беренче тапкыр кайчан кан биргән идегез һәм нәрсә этәрде сезне моңа?
Гөл биреп торам, Аллаһу шөкер, канны бу моңар мин инде студент вакытыннан йөри башладым. Беренчедән инде э, Ну, э, бар бит инде кешеләр, менә Алла сакласын, канда гел э, нуждаться итеп торалар. Шуңа күрә ничек булса да, мөмкинлек булса, э, булышуы бик яхшы дип уйлыйм. Шуңа күрә мондый мөмкинлек булганда бирергә тырышам. Бик тә кешеләргә дә әйтәм. Пожалуйста, бирегез. Аның берсесе юк, авырлыгы юк. Беренче, икенче биргәндә, наверное, әзрәк теге баш әйләнүе була, аннары берсесе юк. Кичи районы халкы бүгенге донор көнендә ничегрәк катнаша икән, актив фоклары ничегрәк икән? Беренчедән исәнмесез, түләүче халкы. Мин

почти йөздән артып китә, бу безнең өчен бик зур показатель, 5 плюсен дигән кебек була, донорлар качты, подготовленныйлар. Бу эшләрдә инде кемнәр участие принимает, иң беренче, наверное, районның баш врачы, Ирек Илгизичкә бик зур рәхмәт, һәр вакытта каршы ала, организовать итә. Шулай ук авылларның фельдшерларына бик зур рәхмәт әйтәсе килә, алар алып киләләр, халыкны кибеттереп, хәзерләнгән халыкны.

Менә коронавируска прививкалар ясыйбыз инде хәзер. Без этого никак не обойтись. Беренче прививкадан соң, ике три чакнадан соң икенче прививканы ясыйбыз. Шул прививка ясаганнан соң обязательно бер ай вакыт вакыт үтәргә кирәк. Анардан итәрәк биреп булмый. Шулай ук шулай ук коронавирустан авырганнар. Если э, легкое течение белән булса, бер ай ай ярымнан соң кан бирергә була. Если тяжелый пневмониялар белән булса, аларга да обязательно бер

Ну, олы яшьтәгеләргә кемнәр элекке дәү итеп барганнар, анда уже ограничение юк. 60 яшендә дә килеп була, если э, в течение жизни операцияләр булмаган булса, башка бик операцияләрдә органнар удалять иткән булсалар, аларга килергә килергә ярамый инде. Шулай ук давлениеләр булса, кемдә э, хронический авырулар белән лекарстволар эчеп бара, аларга тоже биргә ярамый бу башкаларда.
Бик зур рәхмәт сезгә, исән сау эшләгез.